Illum ser nattakka daqsxejn l-oriġini tal-bniedem kif nafuha sewwa illi fija nnifisha r-razza umana tinvolvi ċertu razzez differenti. Issa, hemm dik it-tilwima bejn żewġ fakultajiet eh, universitarji, dik xjentifika u dik reliġjuża, u waħda tgħidlek illi l-bniedem hu maħluq minn Alla, sewwa, u hemm dik xjentifika li tgħidlek illi l-bniedem Evolva, evolva mexxa din. Sewwa, issa. It-tnejn li huma għandhom punti, punti tajbin, kemm ir-reliġjon u kemm ix-xjenza, imma dawn jagħmlu ħafna iżjed sens meta tgħaqqadhom flimkien. Hi għaliex konsensus hemm bejniethom it-tnejn u r-riżultati li ħarġu la hemm togħġbu minn ta' parti u anqas hemm togħġbu mill-parti l-oħra. Sewwa, allura dawn qablu illi r-riżultati ma joħorġux u jibqgħu f'wiċċ il-pubbliku jgħidu illi Ir-reliġjoni jgħidu illi Alla ħalaq il-bniedem u l-oħrajn jgħidu illi evolvejna. Imma meta tgħaqqadhom flimkien dawn hemm riżultat illi hemm eh, irreġġi b'mod tista' tgħid evidenti wkoll. Jekk tidħol fil-ġenetika ta' dawn l-affarijiet u fl-anatomija ta' dawn l-affarijiet, jibda tiela kollox wiċċ l-ilma waħdu. Mela ħanibdew. mill-aspett ta' Charles Darwin. Ħa nibdew minn hemm l-ewwel. Charles Darwin li kien naturalist Ingliż, kien studjuż Ingliż ewwa, dan fl-istudji tiegħu, fir-riċerki tiegħu, ikkonkluda illi l-bniedem evolva mix-xadin. Issa meta aħna mmorru lura fl-evoluzzjoni, sewwa, mod antropoloġiku, ser insibu, jekk immorru għall-mod tal-kelma jinnaf sebgħa miljun sena ilu, jinnaf hemm jew tmien miljun sena ilu jew għaxar miljun, hemm diversi xadini li dawn ix-xjentisti qed isejħulhom, l-antropoloġija qed isejħulhom hominids. Ma nistax nifhem għala jsejħulhom hominids jekk dawn ma għandhom x'jaqsmu xejn mal-umani. Sewwa, hemm mal-mont tal-kelma Selahanthropus Selahanthropus takkenidesis, illi jmur lura jekk m'iniex ser żball xi sitt miljuni, xi sitt miljun sena da. U da litteralment l-apparenza tiegħu ta' Xadin, xad, inti jekk taqbad bniedem u tipparagunah ma' xadin, sa tgħid illi dawn l-istess? Le, mhumiex l-istess. Letteralment differenti. Però mbagħad tidħol il-ġenetika. Sewwa, imma l-ġenetika wkoll għandha l-fouls tagħha. Il għaliex jekk inti qed tgħid illi l-ġenetika ta' ċertu xadin u l-ġenetika, id-DNA ta' ċertu bniedem jaqblu, mela allura fl-istess mod nistgħu ngħidu. Fl-istess mod nistgħu ngħidu illi l-ġenetika ta' ħanżir u l-ġenetika ta' bniedem Taqbel 99.99 percent. Litteralment il-ġenetika ta' ħanżir ma dik ta' bniedem. Issa. Jiena għamil ċertu studju fuq da, jiena minix anatomu, jiena minix geneticist, jiena minix tabib, imma riċerka u studju għaqli kulħadd jaf jagħmlu. Jekk inti qed timxi fit-triq, fit-triq moderata u tajba, sewwa, trid tkun avventuruż imma l-avventura trid tkun ikkontrollata. Sewwa, ma tridx tgħix fil-ħolm u fil-fantażiji. It-testi antiki għalhekk qegħdin hemm. Dawn mhumiex dawn mhumiex fantażiji, it-testi antiki qegħdin hemm biex tiflihom u biex minnhom toħroġ id-dettall u d-dettall qiegħed hemm biex tistudjah b'mod metikoluż trid tistudjah da. Sewwa? Min-naħa l-oħra għandek il-Knisja tgħidlek illi aħna ġejna minn Alla dan għamel miraklu boom u aħna ġejna fl-eżistenza. Għamil naħa l-oħra għandek il-Charles Darwin li jgħid illi aħna evolvejna mhux ħadin. Issa. Kif għadt, aħna m'għandna x'naqsmu xejn ma' dawn ix-xatin li ssib fl-evoluzzjoni antropoloġika, m'għandna x'naqsmu litteralment xejn. Din l-istudju li sar mill-aspett Darwinist. Dawn qabdu x-xatini sewwa u l-araw li setgħu jimxu eretti u jaqbdu b'idejhom u jieklu kif nieklu aħna u jmeċilqu u jħarsu u jaħsbu u hekk sewwa u prattikament jagħmlu il-mozzjonijiet u jinnaf jaġixxu bidejhom u jużaw idejhom u jimxu bħalna sewwa u għandhom tista' tajt struttura qisha tal-umani mela allura din l-idea evolvit minn hemm illi aħna aħna faqqasna mix-xadini. Le, mhix veru, faqqasna mix-xadini. Din mhijiex totalment inkorretta Anzi, hemm ħafna li hu korrett, il għaliex Darwin ma rax il-kunċett fejn jidħlu entitajiet illi ġew barra mis-sistema solari tagħna illi dan għalkemm m'hawnx evidenza dik li tgħidilha konkreta u tanġibbli, Illi hawn ċertu evidenza, mela m'hawnx ċe, hawn ħafna evidenza, imma għax-xettiċi din m'hijiex evidenza tanġibbli u konkreta, sewwa, illi jekk inti se titfagħ, tista' titfagħha taħt mikroskopiku u tgħidlek iva, mela dawn l-aljeni veru kienu hawn. Le, m'hawnx dik it-tip ta' evidenza. Fil-beraħ, ah, u fil-verità mela m'hawnx u ma kollox moħbi. Issa, Mela allura hemm eh, l-evoluzzjoni tal-bniedem mix-xadin skont Darwin aħna ġejna mix-xadin u allura l-evoluzzjoni tagħna skont Darwin ma tinvolvix ma tinvolvix interazzjoni ta' persuni intelligenti Dak iż-żmien qed insejħu jien naf miljun, nofs miljun sena ilu, li ġewwa hawn, meta hawnhekk ma kien hawn xejn litteralment annimali, sewwa? Min-naħa tal-Knisja nsibu illi fil-bidu, fil-bidu nett, wara li sar il-ħolqien ta' din is-sistema solari għax il-Bibbja, il-Ġenesis jitkellem dwar il-ħolqien mhix tal-univers, imma ta' din is-sistema solari u speċifikament ta' din id-dinja. Sewwa? Fis-sitt jum, jgħidlek, illi Alla għaġbu jagħmel lill-bniedem. Issa, jekk inti tidħol fid-dettall Bibliku, inti issa ssib illi meta tibda taqra, tiffoka sewwa u timmedita fil-kliem, fit-termini li hemm miktubin,

Meta tħaffer ġo fihom, ser issib illi hemmhekk hemm avveniment ġenetiku. Din il-kustilja qed tissimbolizza DNA illi minn DNA jew cloning għall-mod tal-kelma sewwa inti tista' toħloq persuna oħra. Issa. Mela din hija kollha ġenetika, idħlu fil-Bibbja, fil-ktieb tal-Genesis, fis-sitt jum u araw x'hemm miktub. Araw x'hemm miktub. Sewwa, issa. Inti meta tasal, meta tasal, fl-evoluzzjoni tal-bniedem, sewwa, f'ċertu punt, l-antropoloġisti l-antropoloġisti tħawdu f'daqqa waħda il għaliex hemm gap. Hemm gap, sewwa minn min speċi għal speċi oħra jekk għal mod tal-kelma eh, Homo ergaster għal mod tal-kelma dam biex jevolvi għall-ispeċi ta' warajh jien naf 3 miljun sena mill-Homo erectus għal Homo sapien. Um, din saret fl-leħħa ta' berqa. Ek, dum, għadaw għallu kif jista' jkun. Ma jistax ikun. Mela allura dan it-tip ta' riżultati qegħdin iwarbuh. Qegħdin iwarrbuh. Hi għaliex waslu għall-konklużjoni illi bl-evidenza konkreta u tanġibbli li ma tistax li ma tistax tmerija li qiegħda għandhom moħbija u mistura, sewwa, b'din l-evidenza li għandhom, e, akkumpanjata ma' riżultati antropoloġisti dawn għalu għarrajt mela nafu ġara. ix-xjentisti li mhumiex esposti litteralment għal affarijiet oħra għax ma nisewx inti fil-istruttura tas-soċjetà sewwa jew tas-sistema għandek dana jekk jekk għal mod tal-kelma qiegħed terti degree ma jafx kollox xorta. Jaf, ħafna, ħafna jaf ta' imma ma jafx kollox. Ta' fuq u jaf iżjed minn ta' taħtu. Ta' fuq ta' fuq u jaf iżjed minn ta' taħt u nibqgħu sejrin hekk, sewwa? Jiġifieri ma jfissirx li għax xjentist jaħdem għall-gvern ġo laboratorju underground ta' jaf kollox, le, dak jiġi mit-tmugħ. Dak li għandu bżonn neċċessarjament jiġi mit-tmugħ. Bum, u nifqgħu hemmhekk. M'għandekx għalfejn tkun taf oltre minn dak li taf. Sewwa? Issa. Għajna nistaqsi, jekk veru aħna ġejjin mixxadin mija fil-mija mingħajr tbagħbis ġenetiku. Ma setax il-kukkudrill evolva kif evolva xadin? Minn kukkudrill sar bniedem? U żgur li seta'. Imma dawn huma wkoll minix qed ngħid li f'din id-dinja, il għaliex entitajiet rettili jeżistu, taf kemm hawn minn ħajitħaq bihom dawn ħalli ħajitħaq. Ħalliha jidħaq għax moħħu box mentality u ma għandux idea, dak kemm hu brainwashed, ma għandux idea, moħħu kif inhu maħkum. Ħallih, ħallih. Dan min għalih da illi aħna fl-eżistenza infinita aħna biss neżistu. U jekk jeżisti xi ħadd bħalna eżatt, umani bħalna, Ara kemm il-miljun ta' razzezz ta' annimali hawn u ta' speċi ta' annimali hawn f'dinja waħda. Idħol fid-dinja marina, fil-baħar, ara kemm hemm razzezz ta' annimali differenti u kollha jgħixu fl-atmosferi tagħhom tinżel fl-abissi tal-oċejani ssib annimali litteralment tal-waħx. Tal-waħx! Li kif misshom ituk xokk dawn. Hemm minnhom jiddu, jiddu, jibdew jeħreġ id-dal minnhom. Issa dawn speċi ġo l-istess baħar ta' anqas temmen. Aħseb u ara fl-infinità tal-univers. Ħallihom jidħqu 'l dawn. Sewwa ma żgur hemm ir-rettili. Hemm l-insectoids. Yes, kemm hawn tip Ara, billi nafu bihom hemm xi 170 speċi. ta' entitajiet intelliġentissimi li l-evoluzzjoni tagħhom qed tmur lura miljuni tal-miljuni tal-miljuni ta' snin. Sewwa? Illi dawn ħolqu lil daw u daw ħolqu lil daw u mbagħad daw ħolqu lil daw u daw ħolqu lil għandek għaqbu ta' netwerk sħiħ. Sewwa? Ta' kolonjaliżmu galattiku u kosmiku. L-univers, l-univers b'hekk ġie popolat. Sewwa b'hekk ġie popolat. Tgħid imma fil-bidu x'kien hemm issa jien naf mela jiena kont hemm ħasra. Daqskemm jista' xi ħadd jgħid illi l-istorja li hemm fil-Genesis dik illi ġiet ġiet ridotta għal mod reliġjuż illi Alla qabad u ħalaq il-bniedem. L-ewwel għamel lill-bniedem mit-tajn, dispjegajta wkoll b'mod metaforiku veru, hemm evidenza, sorry, mhux hemm evidenza, litteralment magħmulin aħna mill-art, mill-art tad-dinja, u aħna ġol-art tad-dinja se nerġgħu immorru, from dust to dust. Din hija veru, ma inti tittattakka tittuża ċertu xjenza biex tifhem dawn il-metafori. Sewwa? Imma ma jfissirx b'mod letteralment illi kien hemm xi ħadd li dan li jsejħulu Alla għamel għamel il xi ħadd da iffurmah jew inkella qabad kustilja jew għamel xi ħadd ieħor. Ir-reliġjużi jekk jaħsbu li dan Alla, dak mhux Alla dawk aljeni kienu. Dawk aljeni dawk ġabu xjenza magħhom ġew kolonizzaw id-dinja tagħna. Imma r-reliġjużi ma jaċċettawhiex di, mhux ir-reliġjużi tal-livelli tal-livelli għoljin ta' dawk t'isfel, ta' t'isfel li ma jafu xejn. Imma ta' fuq jafu. U l-Alla jafux. U jafu jafu fuq li jafu ġifieri. Sewwa, huma parti mill-konspirasija globali daw li dan tafu jafu affarijiet li Dawn l-affarijiet li jafda l-għarfien huwa perikoluż. Jekk joħroġ, mela allura qum żommu hemm ibbotti li għalt. Għax jekk il-bniedem kif appena jibda jiskopri xi ħaġa, ma tarax ħa. Kif appena tiżvolġi, kif appena tillikja xi ħaġa, l-bniedem kurjuż hija parti min-natura tibda titbdir riċerka. Allura mmaġinaw jillikja xi ħaġa ta' barra minn hawn, ħaġa ġġib l-oħra u din tibda tinfirex bħal marda. Daw mhux għalhekk iżommu kollox mistur, kollox ikkontrollat b'kawtela kbira, għalhekk għax is-sistema titkisser mill-ewwel. Għalhekk jirredikolaw u jiċċensuraw għax ma jridux li din is-sistema titkisser għax xi tipappuha minn fuqna. Iħobbu jilagħbuha taqta' l-imperaturi daw. Għalhekk hemm dan il-kontroll kbir? Għalhekk. Jien għaliex fl-aħħar mill-aħħar x'inhi għal daqshekk xokkanti illi jagħmluna l-aljeni? Daqshekk ġara. Aħna qed nilagħbuha tagħhom, aħna qed naqbdu speċi sewwa u nagħmlu speċi oħra minna, bum, daqshekk. Fenka, ġifilli kellha witnejja daqshekk żgħar, daqqa waħda diha krejajt speċi oħra minna b'witnejja twal. Genetic manipulation. Ah, xi ħaġa ta' barra minn hawn dawn, dawn hekk għamluna lilna. Sewwa, hekk għamluna lilna. Jiġifieri meta tidħol, meta tidħol fit-testi bibliċi u tibda tara ċertu affarijiet, Minn aspett reliġjuż jgħidlek illi dak kien hemm Alla. Imma jekk jekk darba minnhom kont attakkajt teologu għax konna qbadna fuq dan is-suġġett speċifiku. Għatlu għatlu ġifiri bdejt nitkellem miegħu eh, mhux intervista di kienet ta' eh, konna qbadna diskussjoni fuq żewġ pastizzi, żewġ pastizzi u belate. U għatlu allura Kelli kelli ħafna interazzjonijiet ma', ma professjonisti fuq fu temi differenti, insomma, u anki kont noħroġ magħhom jistidnu id-dar tagħhom, eh, tifhem. U kien hemm assis partikolari, vera kien gustoż dan u rajtek, kont intqamja ħafna għalli Qalli imma qalli Kevin, qalli inti moħħok għandek il-mind frame tiegħek qalli mod ieħor qalli, qalli jekk inti ma temminx qalli qalli fl-ispiritwalità qalli ta' l-eżistenza t'Alla qalli ma jistax inti tifhem qalli l-omnipotenza u l-grandjożità ta' dan Alla. Eklu li ma nistax nifhem hija din jiena. Eklu fehmni daqsxejn min kien hemm dak iż-żmien. Illi ħa dawn id-dettalji li Alla għamel il-bniedem b'dan il-mod. Għedt l li tispjega li daqsxejn din jiena. U gerfixtu daw. Gerfixtu, għax ovvjament, min min kien hemm, ma kien hemm ħadd. Ma kien hemm ħadd. Dawn huma metafori miktuba minn nies bħalna sewwa illi Jekk inti tibda tistaqsi lill-persuna reliġjuża, tejologu, tgħidlu imma inti kif tista' tkun taf x'kien hemm sitt miljun sen ilu? Kif jista' tkun taf? Kif tista' tkun taf illi dak li hemm miktub fil-ewwel ġurnata tal-ħolqien huwa eżattament kif hemm miktub? Kif mela kien hemm xi ħadd malla meta kien għad ma ħadd u xejn aqas id-dinja ma kienet teżisti? Int kont hemm u qed tgħid li dan veru? Le, mhux veru. Dawn huma metafori. Imma f'dawn il-metafori hemm il-verità. Għalhekk inti trid tattakka b'ċertu xjenza biex tifhimhom. Mhix bil-fidi, għax bil-fidi se naqa' fl-injoranza, għax inti qed tiġi tgħidli li letteralment dan kien hemm Alla, sewwa, poġġa subgħah, għax hekk jgħidu the finger of God. Bop, bda jsir kollox. Le. Le. L-affarijiet mhux hekk saru. L-evoluzzjoni kemm naturali tal-ħolqien nsejħu lajek ta', ta, ta sistema solari. Sewa illi saret minn diżordi minn supernova ta' sistema solari oħra. Din spjegajtha b'mod dettaljat f'Fallen Seraphim. B'mod dettaljat. Sewwa? Id-diżordni dik li jgħidlek di chaos li hemm fil-ktieb tal-Ġenesi fl-ewwel kapitlu. Sewwa jgħidlek huma mid-diżordni Alla għamel l-ordni. Għal xiex? Illa li dawk il-gases, dak it-tħarbit kollu, li kien hemm fl-atmosfera, ma mhux fl-atmosfera, fl-ispazju sewwa fejn kienet saret din is-supernova ta' sistema solari preċedenti. Eh, l-evoluzzjoni tagħha reġgħet iffurmat f'sistema solari oħra. Dik hija l-diżordni li saret ordni. Għadek mhux qed jirreferi għall-universa, qed jirreferi għas-sistema solari tagħna. Jiġifieri inti dawn l-affarijiet titfaħħom taħt lenti. Tittuża għodod illi l-Knisja u s-sistema tgħidlek li ma tużax, dawn tiżdu tittużhom dawn l-għodod. Għax jekk sa taqa' fin-nasba ta' reliġjoni tgħidlek li inti tittemmen bil-fidi. Fejn sa nasal bil-fidi jiena biex noqgħod ngħidlek amen Tgħid li xi ħaġa bumbastika, esaġerata, naqbeż jiena u ngħidlek amen. Issa billi ngħidlek amen jiena x'ser inżel naqbi għalijien. Xejn, għaliex, għax babbu kont u babbu se nibqa'. L-evoluzzjoni tal-bniedem il-veru Kemm l-kemm kemm ix-xjenza għandha raġun fiha? Sa ċertu punt. U kemm ir-reliġjon għandha raġun fiha? Sa ċertu punt, meta taqadhom flimkien, hemm mbagħad sa toħroġ il-mija fil-mija. Mija fil-mija. Illi mhux dan se mhux se ġib ir-riżultat b'mod analitiku ġenetiku biss, għax inti dan imbagħad hemm appoġġ minn testi antikissimi illi persuna li tgħid imma dawn il-kotba ġew miktuba, dawn l-iskrolli, dawn it-tavli ġew miktuba għal mod tal-każ 6000 sena ilu. Mela dawk kienu jafu x'inhi ġenetika 6000 sena ilu, da dawtur li kien giref fuq dawn it-tavli dan it-tip ta' dettall. Għas kellu idea ta' x'inhi kromozoma tseb wara ta' kif toħloq bniedem. Naħseb ta' kif toħloq bniedem. Allura, kif saru jafuhom dawn id-dettali dawn in-nies ta' 6000 sena ilu? Mela lix, kien hemm xi ħadd ieħor magħhom. Mhux Alla ta. Għax Alla ma, ma jint, kif taqbad tgħid, ma jinterettjax man-nies b'dan il-mod. L-interazzjoni ta' Alla, tan-natura, hija b'mod differenti. Sewwa, issa xi darba forsi nagħmel video dwar dan ukoll, kif in-natura kif hemm interazzjoni magħna Alla u n-natura. Imma dawn kellhom lajnuna biex jifmu the chosen ones il-mażula sewwa kif jifmu ċertu affarijiet. Infatti fil-Ġenesis stess hemm miktub Kif Alla qabżitlu ċ-ċinga meta beda ħiereġ ċerta informazzjoni mis-serafini dawk li ġew ikkastigati mill-fallen seraphim. Grazzi ħafna ta' dan tal-attenzjoni tagħkom l-aħwa u narakom darb'oħra.